Eemol Verfassungsgeschicht fir matzehuelen. Stréckt iech un, hei gëtt et keen Turbolach. 1815 ass de Wiener Kongress an deen decidéiert, datt aus dem Département des Forêts vum Napoléon en eegestännege souveräne Staat gëtt, Lëtzebuerg. Lëtzebuerg ass e Cadeau un den hollännesche Kinnek, de Wëllem den Éischten. Deen ass also gläichzäiteg Kinnek vun den Niederlanden, ech soen awer just Holland, dat ass méi einfach, a Grand-Duc vu Lëtzebuerg. Lëtzebuerg war zwar um Pabeier onofhängeg, mee de Wëllem den Éischte behandelt eis trotzdeem wéi eng hollännesch Provënz. Mir hu keng eege Verwaltung a keng eege Regierung a keng eege Verfassung. Eis éischt Verfassung ass einfach dat hollännescht. Ronn 1830 ass déi Belsch Revolutioun, de Wiener Kongress hat d'Belsch einfach an dat Hollännescht Kinnekräich mat agebonnen, an dat hunn d'Belsch net esou stoe gelooss. Si reklaméieren hiren eegene Staat, a vill Lëtzebuerger, déi mat hirer Situatioun och net zefridde sinn, kämpfe bei der Belscher Revolutioun mat an hëllefe souguer, eng belsch Verfassung opzesetzen. D'Festung vun der Stad Lëtzebuerg, an där en hollännesche Statthalter herrscht, kréien d'Revolutionären zwar net eruewert, mee awer d'Ländereie ronderëm, a fir eng Zäit gëllt do déi belsch Verfassung. Déi kokass Situatioun, dass eis Stad Hollännesch, eist Land awer Belsch ass, kann net undaueren an dofir sicht déi international Gemeinschaft eng diplomatesch Léisung. Déi gëtt 1841 endlech an engem Londoner Vertrag festgehal. Fir den hollännesche Kinnek ze zëssen, mir sinn ewell beim Wëllem den Zweeten, en ass grad ewéi säi Papp Kinnek a Grand-Duc an engems, kritt e vun der Belsch de flammänneschen an de lëtzebuerger Deel zréck. Dofir muss Lëtzebuerg säi franséischsproochegen Deel un d'Belsch ofginn. Dat ass haut d'Province de Luxembourg. An de Wëllem den Zweete muss verspriechen, endlech déi Lëtzebuerger Onofhängegkeet ze respektéieren, a mir kréien eng eege Regierung an eng eege Verwaltung an, Dir wësst et, eng eege Verfassung, just fir eis ganz alleng. Firwat huet déi éischt lëtzebuergesch Verfassung en Trauerbändchen? Majo, et ass zwar eng Verfassung, mee vun Demokratie kann ee leider nach net schwätzen. 1848 ass uechtert Europa vill lass, mir nennen dës Zäit Fréijoer vun de Vëlker. Déi däitsch, franséisch, éisträichesch, italienesch Bierger wëlle sech emanzipéieren a fuerderen e Matsproochrecht bei den Decisiounen, déi hiert Liewe betreffen. Vill wäert vun dëse Beweegungen net iwwreg bleiwen, mee de Wëllem den Zweete, wéi och aner Herrscher, léisst sech vun de Fuerderungen no méi Selbstbestëmmung impressionéieren a gonnt eis eng nei Verfassung, déi nawell zimmlech modern dohierkënnt, mat Rechter a Fräiheeten, konstitutioneller Monarchie a Gewaltentrennung. Leider kënnt nom Wëllem den Zweeten de Wëllem den Drëtten. Deem gefalen déi modern Uwandlunge vu sengem Papp net an e versicht se rëm réckgängeg ze maachen, andeems en eng nei Verfassung opsetzt, déi heen erëm zum Babo mécht. Allerdings gëtt et deemools schonn eng Chamber, an déi spillt net mat, well da géing se sech jo selwer an de Fouss schéissen. De Wëllem den Drëtte mécht Léist d'Chamber einfach op, an dat däerf en zwar am Fall vun enger nationaler Kris, mee e Motzufall ass keng national Kris, a sou kann e seng reaktionär Verfassung einfach duerchdrécken. Dat nenne mer, och wann de Begrëff net ganz passt, de Putsch vun 1856. 1868 passéiert déi Lëtzebuerger Kris, déi bal den Éischte Weltkrich ausléist. Eise gudde Kolleeg, de Wëllem den Drëtte, wëll Lëtzebuerg u Frankräich verkafen. Dat hält e fir eng Win-Win-Situatioun, well heen huet Scholden an d'Fransouse wëllen expandéieren, fäerten awer en oppene Krich géint déi däitsch Konfederatioun. Eigentlech sollt d'Geschäft geheim bleiwen, mee den hollännesche Kinnek verbabbelt sech, an de Bismarck, dee genau weess, wéi een onschätzbare militäresche Wäert déi lëtzebuergesch Festung huet, dreet dem Wilhelm mat Krich, wann en de Kontrakt soll ënnerschreiwen. Gott sei Dank gëtt erëm eng diplomatesch Léisung fonnt, allerdéngs muss Lëtzebuerg erëm d'Plomme loossen. D'Festung gëtt geschlaff an d'Land fir neutral erkläert, wat deen eenzegen Intérêt, deen eist Land deemools hat, ruinéiert. Allerdéngs gëtt et do virum eng nei Verfassung, déi dem Vollek d'Muecht zréck gëtt, well Grand-Ducs net ze trauen ass. A fir sécher ze sinn, guff direkt an den éischten Artikel geschriwwen, dass d'Land onverkeeflech ass. Wësst der wéi op dëse Glacen, wou drop steet, dass se net eenzel verkaf kënne ginn? Hei ass se, déi sechst a bis ewell lescht an aktuell, wann och oft veraarnert Verfassung, fir mat ze huelen. Merci fir d'Kucken a bis dann.